נחמי נחמי עמי יאמר אלקיכם דברי אלי וירושלים וקיריי אליהו טרייסט ענק די אייבערשטער טרייסט אונז די אייבערשטער איז א מוראדיגע צייט יעצט נאך תשעה באב דער אייבערשטער טרייסט אידישע קינדער איך בין מיט ענק איך בין נישט אוועק געגאנגען פון ענק דאס איז שבת נחמי וואס נאך דארפסטו איך דארף א שבתון. איך דארף מיר אפברענגען א מעזשישן זאל מיך משוגע מאכן זאל יעדער זאל זיצן און זאגן הא הא הא ס'איז א מורא'דיגע פראגרעם איך האב די אייבערשטער זאגט מיך נחמי נחמי עמי יאמר אלקיך איך דארף זאלסט מיך קומען טרייסטן איך דארף א מעזשישן זאל מיך קומען איך דארף א זינגער זאל מיר זאגן הא הא שבת נחמי די אייבערשטער טרייסט דאס איז שבת נחמי נחמי נחמי עמי יאמר אלקיך איך בין מיט ענק. דאס איז די גרעסטע טרייסט, דו זאגסט פאר א איד די אייבערשטער איז מיט דיך, די אייבערשטער איז מיט דיך, מוז מען להוסיף, פרעגן די הייליגע חכמים, מוז מען להוסיף, מ'זאגט צו תיקון חצות, מוז מען להוסיף, אלהים באי גוי מנחלותיך, טו מיר שכל קדשך, פרעגט די גמרא, מוז מען להוסיף? וואס זינגסטו דא? כן הוא להוסיף. קוק אריין, קוק גוט אריין דא אין די צורה וועסטו זעהן א טאטע איז ברוגז אויף זיין קינד, און ער וויל יעצט גיין עפעס טון, ער פארברענט זיך אליינס זיין אייגענע אייגענע געשעפט, אז די קינד זאל יא. שפך חמתו על עצים ואבנים. וואס איז נחמי נחמי ימי? מען האט פארברענט די בית המקדש, מען האט אונז פארטריבן, אבער דער אייבערשטער איז מיט אונז. דו הערסט? דאס איז אונזער שבתון! דאס איז אונזער פראגראם! איך האב א פראגראם יעדע וואך שבת ווען איך בין ביי אונז אינדערהיים. א געהעריגע פראגראם, א שבעראון. איך קום אהיים, איך, איך, מ'זעצט אויס די אלע קינדער ביים טיש, און די פראגראם זאגט אז מ'הייבט אן מיט שלום עליכם, און נאכדעם די פראגראם גייט אז מ'שטעלט זיך אויף, מ'מאכט קידוש, יעדער שטעלט זיך אויף, און נאכדעם יעדער זעצט זיך צוריק אראפ, ס'איז א פראגראם. עס גייט מיט א צייט מורא'דיגע סדר, און נאכדעם די שבתון, די שברון זאגט יעדער באקומט אביסל גרעיפ דזשוס, סע איז זייער שיין, איך קום מיר קוקן, יעדער באקומט אביסל, דאס איז די פראגרעם, די פראגרעם זאגט מען באקומט אביסל, און נאכדעם די פראגרעם זאגט אז מען זאל זיך אויפשטעלן, זיך אויפשטעלן גיין צו די סינק, מען וואשט זיך די הענט, ס'איז א פראגרעם, ס'איז נישט סתם. סתם א סוד, עס איז א געהעריגע פראגראם. נישט דא ווער זאל לאכן, נישט דא ווער זאל וויינען, מען מאכט חוזק פון מענטשן, הערסט? און נאכן די פראגראם מען ברענגט אריין יעדן איינעם שטיקעלע פיש, זייער אינטערעסאנט, ס'איז א ס'איז א מורא'דיגע פראגראם, ס'לוינט זיך צו דזשוינען די פראגראם, הערסט? א שב אריין, הערסט? ס'איז פאר די, און ס'איז פאר די פעמילי, ס'איז פרייוועט. מ'קען נישט סתם אזוי קומען, ס'איז פרייוועט פאר אונזער פעמילי. אבער ר' משה פריידט זיך שוין, ער גייט מאכן א חיזוק יומי פון דעם. ער ווארט אויף די שטיקעלעך. הערסט? זאג ערענג איז שבעראון. שבתאון. עס איז נישט סתם א שבת'דיגע סעודה, עס איז א געהעריגע שבתון, אונז גרייט מיר אן עסק פאר יעדע קינד מיט א ספעשל טעלער, און נאכדעם נאכדעם צווישן די פיש אין די זופ איז די פראגרעם אז מען זינגט אזאנע בשבחים, יא עס איז ספעשל ניגון אויף דעם, ספעשל פאר די שבתון, בקיצור פון דעם דארף מען חוזק מאכן. מען מאכט חוזק פון מענטשן, מען טראגט אים צו די זון, מען טראגט אים צו די לבנה, ער איז נישט העפי אין לעבן, ס'וועט אים גארנישט העלפן, ער איז נישט העפי אין לעבן, ער זעט א קליפ פון זיין חבר'ס טעראר ווי זיין חבר איז געגאנגען דארט מיט זיין ווייב, אבער ער ווייסט נישט די מצב רוח פון זיין חבר, ער זעט נאר ווי קומט אן די האטעל און דער און דער דער גוי פושט ארויף די וואגן מיט די קרענצלעך און די חבר מוז מאכן הסתרות ווייל ער האט דאך געצאלט אזוי סאך געלט פאר דעם. מאכט ער עס נאך נעקסטע וואך און ער פארט אויף א צווייטע פלאץ, וויל דאך נישט מאכן אז איך פאר אויף די זעלבע פלאץ, מיין חבר זאל מיינען אז איך בין געפארן, ער פארט אויף א צווייטע פלאץ, ער ווייסט נישט וואס, סאו וואס טוט מען יעצט ביי די פראגראם? וואס טוט מען יעצט? דו ביסט דאך סייווי נישט פרייליך, ס'וועט דיר נישט העלפן די אלע מעשות. איך דארף איך דארף דו זאלסט מיך ברענגען דא א א א. א גולם וואס זאל מאכן א דזשאגלען יעדער וועט זאגן יעדער וועט שטיין און פאטשן די פראגרעם פון די מוצאי שבת האט זיך אנגעפאנגען ווי ליגט עס אין וואסערע הענט ליגט עס די משוגע מיט די האסט מאכסט מיך משוגע מאכסט מיך משוגע קליינע קינדער קענסטו פארדרייען די קאפ אידן קומען דארט מיט גרעיע בערד. די שבת-ארון האט זיך געענדיגט, גיי אהיים און רעד שיין צו דיין ווייב, וועסטו האבן א שיינע שבת-ארון, הערסט? און די קינדער וועלן האבן א שיינע פראגרעם א גאנצן טאג. רעד שיין, שמייכל צו דיין ווייב, למשל ס'איז יענעמ'ס ווייב, למשל ס'איז יענעמ'ס ווייב, למשל, ס'איז די זעלבע זאך, למשל.